handitoda kutora time i'm going to be very slow eh, mfundisi tatinoziva mfundisi kuti hei panotyisa ka panapa halleluya more specially nemessage yakapanzwa last week namfundisi so scary to stand here but i think mwari vachandigonesa amen Vanoverenga hangu ndinoti mundiverengerewo from the book of Genesis chapter 39 munongoverenga verse 21 and verse 22. Um, I'm not going to preach, I'm not going to teach, but I'm going to speak to somebody. somebody, amen. It might be for one person. And I believe kuti munhu iyeye kana akagona kutenda akagamuchira mwari vanotiitira zvakanaka halleluya so don't be disappointed if my message is not for you it's for somebody halleluya i always say do not mind the messenger but mind the message the messenger might not be impressing but the message has to be very important for you taiunzirwa matsamba kumusha uku nemabhasikoro nanapolisi nanapiona postman pamwe pacho taitoseka mabhasikoro avaichovha toseka zvimaworksutu but the message yazouya ndo yaitigadzika pasi so ndoda kuti iwewe usaite mind the man that brought the message but mind the message which god has brought to you glory be to the name of jesus tiverengerwe shoko ramwari

chaverenga kuna genesis chapter 37 pavhesi ya5 zvino josefa akarota hope akaudza vakoma vake ipapo vakanyanya kumuvenga zvino josefa akarota hope madzikoma ake hanzi ndopavakatonyanya kumuvenga amen genesis chapter 39 pavhesi ya21 mm, yes asi jehovha wakava najosefa jehovha akava najosefa anova josefa mumwe chete akavengwa nemadzikoma ake akamuitira tsitsi ndokubva amuitira tsitsi kubva mukuvengwa nemadzikoma ake kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo apo paari patso ari musituation yekugara mudzeri ari mudzeri imomo anyanya kuvengwa nemadzikoma anobva anzwirwa tsitsi ari mudzeri zvakare ari musungwa mm. pavhesi ya22 mm. mutariri wetorongo akapa mumaoko ajosefa vasungwa vose inzwa nyaya iri panapa kunaka kwayakaita arejectwa nemadzikoma inova family naika his blood brothers i think they were 12 abva ipapo ndokuenda kujeri nyaya yamuendesa kuti avengwe ndeyekurota ndokubva abva ipapo ndokuenda kujeri ari mujeri momo ari musungwa ndokubva mwari vamuwanira nyasha ndoti munyatsonzwisa nyaya iyi awanirwa nyasha ari mujeri pamwe chete nevamwe ndokuti sarudzwa pamwe kuvasungwa vakasungwa pamwe chete naye ndokubva asarudzwa kuti ave mutariri wevasungwa iye ari musungwa one two ari mujeri zvaona kuti pane mhosva vakanga vari mutorongo mm. iye wakanga ari muiti wezvose zvaiitwamo pa23 vakuitirei zvakanaka euda ndokumbira mungo namatira kuverengwa kweshoko tinamate iyemi wamasimba ose iyemi zvoshamisa Iyemi muchinda werugare, Baba, tauya pamberi penyu mangwanana ano, tauya mitemberi ino, Mwari. Baba, kune zvatisunda, tabva mudzimba dzakasiyana-siyana, tabva munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi Baba, chatauyira muno ndimi, Mwari. Baba, chitaurai kuupenyu hwedu mangwanana ano, chitaurai kunyama yedu mangwanana ano. Iwe pfungwa, teerera mangwanana ano. Iwe nyama, inzwa izwi raJehovha mangwanana ano. Baba, simudzai mwoyo yedu mangwanana ano. Chiitai munhu wemukati Jehovha ateerere mangwanana ano. Hevo Baba, hevo Baba. Tariraiwo mudziyo wamasimudza mangwanana ano. He is just a man of clay. Baba Jehovha, munyakwe muruoko rwenyu. Baba vanhu ngavasaone munhu ngavanzwe imi. Baba vanhu ngavanzwe imi mangwanana ano. Baba bhisai paari mweya wekukakama. Baba mweya wekudedera tinoutuka mangwanana ano. Madhimoni anotevera vana venyu tinoaraira mangwanana ano. Baba ngaatame mukati menzivo ino. Baba ndamisa muruoko rwenyu muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Thank you so much, Elder. Um, hallelujah. Eh, nyaya yaJoseph iyi pandakaverenga the whole story yaJoseph ndine zvinhu zvandakadzidza zvandoda kuti tingoonesanawo zvimwe padani iwe neni tinogona kubatsirika amen vanomuziva joseph joseph was a son of jacob and rachel I think umba mavo naRachel they were born two of them. Iye Joseph naBenjamin his brother. But besides Rachel, Jacob akanga aina mumwe mudzimai anova mukoma waRachel ainzi Leah. I think kuna Leah akaita vana five. That is Simeon, Levi, Zebulun, Issachar and uh, Simeon. then mumba imomo maliya ma, ma, ma imomo makanga mune maid seven ndakaitawo futi vana vaviri and mumba marachewo zvakare akaitawo futi eh, there was a maid seven ndakaita vamwe vana vaviri so all in all vana ava ndikavaverenga i think vaisvika kuma 12 but from these 12 brothers i've never heard of any sister they were only brothers amen vanga vari ngori chii mabrothers amen but pandakaverenga ndakatira kutsvaga the distinction between joseph and his brothers ndikaona kuti there are things that joseph kune zvinhu zvakaramba zvichiitwa najoseph zvisina kuitwa nemadzikoma ake zvakaita kuti joseph aramba ari stand out amen saka ndauya nhasi kuti ndizotaura nasamboti kuti ungoramba uri stand out toda kuti ungoramba uri stand out vanhu vanhu ngavatsvage vatadze kunzwisa kuti but what's going on with this woman she's so different ndoda kutaura nasambodi ari kuti even though akati ago through some stuff but they remain different I've got some fundamental prerequisites that leads Joseph from rejection to greatness. Hallelujah. ndoda kufamba nemumwe munhu pamusoro pemaprerequisites or marequirements akaitwa najoseph asina kuitwa nemadzikoma ake akaita kuti joseph arambe ari outstanding haleluya eh, ndine vanhu vari muno vakaberekwa vakawanda but tikatarisa mukuwanda kwavo uh, you are the only outstanding person ah, glory be to the name of jesus ndiri kudawo vamwe vekuti zvimwe pada usati waona kuti you are the outstanding pakati pevavo kaberekwa navo ndoda kuti ndikuratidze tibatsirane kuti ukwanise kuita outstand mm.

Josefa akarota hope. In other words, for you to be outstanding, you must have a dream. Amen. You must have a vision. ndochekutanga chakaitika pana josefa

tine vanhu vanorarama they just live mdara havana vision where there's no vision people perish baba vemumba havatozivi kuti chinonzi vision chii ndibaba vari kungoramba vari kutotarisira kuna amai kuti kana amai vakasadoyuno kuti kuna nababa vari comfortable kusara akarara mukadzi achimukira kubasa do you know kuti kunana baba vari comfortable ah, ndakamboshanda nevamwe bamunini so bamunini kushandaii kakati amdhara ah, basa rinorwadza iri ko ndo basa racho ka bamnisi ukanzi ha inini mudhara ini mukadzi wangu ari kutambira mari yakanaka ini basa randiri kuita iri nemari ndamana mukadzi wangu ha mudhara anini am going home bva nhai akadzokera im telling you the truth because ak he was comfortable kuti mukadzi ari kutambira mari yakanaka kunana baba vari comfortable mumba kusara achitsvaira mumba kusara achisuka maplates kusara achiwaridza mubhedha tiri kudana baba vane vision vekuti mukadzi kana aka amandosenda baboseka tikuda kuti kana mukadzi akagara akatarisa dhedhi ndiyono kuti kunda namai vasati vambodedza ana baba kana kuti murume kuti dhedhi because you don't qualify to be a dhedhi uri ngori baba zvako nekuti uri mumba How can you be comfortable? Ah, let's be honest. How can you be comfortable? Mai vachikuza kudedika. Akati baba, pandiri kutambira hapa. Ndandafunga kuti patiri kutambira hapa nditenge mombe kumusha. iwe ototi shuwa chokwadi chokwadi mufunga amai nai ndiudzei kuti musi waunonetsana naamai ava vanokudzinga mumusha mako nokuti hauna chaukaita mumusha machemo ana ah, baba ngativei nechiono chemhuri you must have a vision of the family because you are the head of the family ana mai hatisi kuti kushanda kwakaipa hatisi kuti kuleader the family kwakaipa its good but let a man take his own responsibility of leading the family tiri kuwadza madivorces mudzimba umu because ana baba are refusing to be responsible mukatarisa zviri kunetsa haisi nyaya yekuti amai vanetsa but inyaya yekuti baba amai vari kunetsana nemaresponsibilities enyu be responsible a man of vision ka anoziva zvakanakira vana vake kuti varambe vari vana vakanaka baba vasina vision vana vanoita chero have you ever seen kuti vana vanoita makwikwi nababa kana vari vakomana baba vakabuda vakadai so vana vanobudawo vakadai so saka nanguva yavasangana iyoyo because there's no direction because where there's no vision there's no direction vana va baba mwana anodhakwa soka kupfuura baba ari kuona kusarongeka kwababa saka noti munhu tinoda kuti vakomana ava kwavanotamba unotonzwa uchiti aini mudhara wangu aini mudhara i don't even know kuti mudhara wangu mudhara wangu akaita se he doesn't think chaari waiza kuda kutsanangura ndechekuti baba vangu havana vision a man must think so he can lead his family safungirwe naamai munoziva kuti pane pangu kuti pakaita nyaya dzemumusha so they rather call mukadzi panoti vadedze baba

vane vision a man must have a vision baba simukaisa baba mumba ngamuzikana kuti baba vepano vanoita zvinhu baba vepano vanoronga zvinofamba baba vepano vanogadzirisa family mwana haite musikanzwa kana baba varipo kwete kuti mwana anotosarudza kuti dai mai vasipo aite musikanzwa baba varipo pataikura isusuka waitodzwa ukaita musikadzi wamai vai kuti baba ndakumirira baba wako ivo zvinonzi baba ndonzonzi ha ah, vari kudzoka kamai antamai vari kudzoka mamai so uchingopinda wabva iwe kubasa kwawarwadziwa unoda babata kuripota zvemwana haa ah, unoziva kuti shamwari ka zvazoitwa natino so ka nhasi ka mm, amene kuti uchadyelana zvosei but mm, ichimwa ndangopererwa baba you cannot move from where you are until you see beyond where you are zvinoita kuti ubve paurika unenge waona dziri nani pamberi pako you can live better because there is something better beyond ah come on man ndiri nokuti kune munhu mukuti anochallenjwa kuti for example vanofarira mota kuti mota ndiri kufamba nayo ka ah man I, i want a better car and they work toward the better car the house yandiri kugara property haichaitai i need a better property so when they are working they are working toward the goal of achieving or improving what they are today tiri kuda vanhu vanoramba vachida kuimprova always ndoupenyu hwemunhu munhu rarama to improve every day to be better than what you are today you can't continue varume you can't continue munoda kuti why do we mdara do you know kuti why do we have so many nobodies because everybody wants to be like everybody be different we've got so many nobodies out there bcause kune mwe vanhu anongochio tine nengotosuka bamadombwe vanenge vari nobody oh, you want to be like vamamadombwe vari nobody and you become a nobody ah, come on and another nobody comes again he wants to be like vabadzimiri varida kuva vabamadombwe so we've got vabamadombwe that is a nobody

ramba kuva like somebody iwewe ka stand out like joseph amen hallelujah you can never achieve in life what your heart cannot conceive muna the desire inini mai vangu vasati vazorora vainditi mwanangu your life is hidden in your heart ndo language yavaindiudza inini kuti upenyu hwako huri hidden here and now when i looked at joseph ndakaona kuti you cannot achieve anything which your heart cannot conceive ngazviberekwe kubva mukatikati memwoyo zvichienda kunze from within to without onekwa from within zviri mauri ngazvionekwe kunze kuti baba ava kava kava mavari vane rudo nemhuri yavo ngazvionekwe by doing things outside zvemhuri yavo for you to become somebody the heart has to produce what, that what you want to become handisi kumhanya ka naika ehe ndoziva kuti tajana mfundisi just, just be with me naika ndatini ni message yangu might not be for everyone but there is somebody that god wants to speak to today amen halleluya halleluya chandakanzwisisa eh, mdara uh, life without a purpose is meaningless

because kungorarama ka kubvunza kuti baba sei muri kuenda kubasa you don't even know what you know is that ndiri kuenda kubasa because i need to pay my rent house simple aperera ipapo haa ah, ndikaenda kubasa ndikaona rendi vana vangu vakadya its okay there's no purpose in that those are just my responsibilities akuti you must do but there has to be a purpose handiti you sit down with your wife you sit down with your family moronga kuti asikana ka tumwari ka in ten years to come toda kuva chii muupenyu hwedu in ten years to come what do we wanna achieve look vana vedu vari kukura what are we going to do kana vana vedu vakura What kind of a house are we going to develop? Where are we going to build our house? That's a man of purpose, a man of vision, and a plan ahead. and a man of vision and a man of purpose and a focus. Where there is a focus, there is direction. Amen. Where there is mukatarisa a life a, a man who has got a focused life munotoona kuti baba vakasiyana nevamwe zvinotoonekwa munhu anofokasa anosiyana nevamwe vese kana vari babagarira vakarongeka have you ever been at his house have you seen the way uh, uh, that is handling himself have you seen the car that is driving munhu ane focus haangoti chero chauya ka wongogamuchira do you know kuti kune vanhu vane mari but anogona kuti aine mari kudaro pakauya chinhu chakachipa anogona kusatochitenga not because haasi kuda kutenga but its not in the plans you can't just buy something because wachiona chakachipa you are not focused plan your things focus kana mari yako iri yekuti this month we wanna buy a stand kunyeve pakauya kamota kakachipa do not buy a car you've got a stand to buy that's a focused man amen pana ndiri kubatsira yeah, don't wanna waste time pana ndiri kubatsira here pane rari kuti ndiri kubatsirika we thank god for that hallelujah handei kumberi handei kumberi handisi kuda kutora time yakawanda

unoiva akatenda kudhasi ukazoona uri munhu wekuti you can run a business you are capable of running a business you run a business it is only that which you can see that you can seize haufe vakarana business usina kumbobvira vakafunga nezvazvo

iye joseph always mukaverenga genesis always joseph was bringing uh, uh, maevil reports kuna baba wake about his brothers It was different aingounda zvinhu zvakaipa chete panzoro pemadzikoma ake baba ndazoona mukoma vadyisa munda wakwati he was, he was so different with them amen halleluya ndo zvaakamakirwa izvo zvine madzikoma ake because he was not like his brothers stand out be different makwa nevanhu vanhu ngavakuvenge because you don't want to be like them vanhu ngavakuvenge because you want to do things that they're doing vanhu ngavakuvenge but uri kuramba kutaura nyaya dzavo uri kuramba kudaira nyaya dzavo vanhu ngavakuvengere izvozvo kuti mainhingi vanobhohwa bhohwa it's okay as long as you want to be different Ah, baba ava havadi kulaizeka navo you can't speak to yes that's okay ngavakumakira izvozvo as long as you want to be different usati kana pakango yakamakuwa machinziri chiri kupisa ngodai mainzwe here iyi ah, ingotiwa yes kana ini am not interested in ndaneta nazvo izvi igoramba vanhu vanouya nemanegative issues mulife mako vanokuwestra energy yekurarama kwako igoramba zvimwe zvinhu so kuti asikana nyaya dzekutagara ka tongotaura nezvevanhu aa ah, ma lets deny this igoramba kugara nyaya dzevanhu ndinoona kuti kune mumwe munhu wokuti whatsapp ichingopinda tsete unotoza ndima inenge ikangoti ndii chete havasi ah. baba manunure vava kana kuti ukaona kole yapinda adzimai vanoziva tine munhu wokuti ukaona kole yapinda ozotane zvaroda kutaura kana asina nyaya haafone wana yatongoringa to oh my god kune kwaiteiko nhasi ramba izvozvo ramba be different ngavakumake kuti mai vanosaina its okay hazvina mboipa you know your principles you know what you want hausi kuda kuva nobody stand out haleluya una dhora tonoko kuti utya kuvhura dhoo And you do not make a difference if you are not different. The person said, You cannot make a difference if you are not different. kana wakafanana nevese hapana difference iripo but when you learn to be different with them then you can bring the difference ngavaone kuti paita gap zvasiyana mazuva ano amai havachada zvemakuwa mazuva ano mapfekera ava adecent matariro avo achangotaura taura ngazi be different iwe otanga nekuva different so you can bring the difference tikuda vanhu vakadaro mufamily nekuti panotaurwa zvinhu soka zvekuda kuti vana vekwamakuru vave haa vaite vana vava havana kana zvavamboita ingorambawo kuti aiwa bamkuru nababa iropa rimwe chete mukoma wababa vedu vana vabamkuru vana vedu ihama dzedu saka musangoti chese chaitika ndibamkuru imboramba izvozvo akati bamkuru vana vava ndo vanorova chete ndiani iye akati iwewe kana zvaramba munoziva kuti kune zvinhu zviri kuramba kufamba im going there ndiri kuenda ipapo nenyaya yekuda kwekarekta yemunhu imotsvaga nyaya dzeuroyi dzisipo iri karekta iri kuita dominate im going there kukarekta nokune nyaya zvimwe mborambawo ramba vafanira vamazoona kuti ramba kuitiswa ey mborambawo vasikana don't become a liability unozanzi liability refuse to become a liability taini zvebasa handidi ndangomira kuti ndiroorwe nani you want to become a liability to somebody enda kuchikoro stad dzidza mwanasikana ita zvinhu zvako roorwa une zvinhu zvako mune kuti pese asikana izvekushanda ine ndangomirira my husband to come i'm waiting for my husband to be who is husband to be ari kuda responsibility yekuti anotanga kutengera siri pasi ndiani mukore uno rongeka mwanasikana naika musatarisire kungoti vakomana vanozoda vouya ah, vakomana vakutsvaka vanhu vakarongeka mazuva ano sori izvo nyasikana ndakungokudziwa chokwadi chakavanzika chemahara ichi ronge kana uchida kuroorwa rongeka bcause vakomana diaspora yanga ichataurira mudhara yarongeka yaudza yagadzira vanhu zviye zvekuti waiti ukaona wawanzi ndokudaka wotoona heaven ichizaruka asisiziko ava kare let's be honest kare waiti kana musikana ukapfimbwa nemukomana kana kurara kwainetsa nokugara kuti chokwadi here inini chokwadi haleluya zvachinja vakomana anga kuda vanhu vakarongeka unoona nguva ichifamba ichifamba usina kuwanikwa wofungidzira kuti pamwe pane mweya wetsvina rongeka mweya wetsvina uripo ndokuti hauna kuita sei zvako vakarongeka vari kuroorwa vatarisei vari kutorwa vakarongeka e eh. hey. diaspora ronge kaya sikana mm. vapfana vakusarudza kutora vakusarudza kutora kunze anoda kamusikana kane kamotikari kamusikana kane degree kamusikana kane kuti ndotora asina kana chainacho e hauna hapana ungaite se hauna but zamawo kuita sei zvako kurongeka mapfekero ako ngaarongeke ita kunge une kunyange usina zvinhu ka fasoni ngaikutange une zvinhu zvino kuti kune vanhu vekuti akapfeka munofunga kuti ane zvinhu iye asinake vatakarongeka pachi eh. angunonguti chero right inzwai apa when everybody is sitting stand neka i don't want to be different munhu wese akagara iwe ite sei svari kuti akakusiyana nechi when everybody is standing stand out Hey, toka style kako kuti makamira mese utotora kuti ah but mamirira akaita mufana uyo ane style. When everybody is standing out, be outstanding. uchipinda padhoa lakafana vemunomo vakarongeka vafana vedu havatina mudhara vakavafana vakarongeka vaisa muri kuona vachipindapo nokurongeka kwavo iwewe chiva outstanding pavo chirongeka more eh, amen rongeka more tuna vanhu vari outstanding joseph was outstanding joseph was not like his brothers you will never make a different when you are the same with others ngochinja matauro ako zikanwa kuti haa mai dzimiriko zvinezvi mm. vachingotaura chete masoko avo ndeekungovaka chete kana uchida kuti zvirongeke inge unogara nadikonesi dzimiri vanokupa masoko ekuvaka kazvirongeke izvozvo amen eh, handisina kutora time dara ndoda kupedza mamanjisoni amen the other thing chakaita kuti uh, joseph ave outstanding tati isusu joseph was rejected handizi because of the love that the father had for him mabrothers ake ndokubva varwadziwa nekudiwa kwaitwa brother wavo ndokubva vachitora nyaya yavo iyi ndokunoiisa padare ravo as mabrothers vakati the only way to terminate this love of this boy from our father is to kill him ngatimuurayei ruben akaramba kati akumana kuuraya hakuite sei ruben ruben ngapabowanikwa kuti kana ukapomerwa nyaya ka pamwe vanhu anoti but noti baba madombwe kuti munhu wese anoti aiwa ngapabowano vanokurambira

but havana kukwanisa kuzomuuraya nokuti pana vakaramba kuti aite sei aurayiwe ndokubva vachiplota kuti aiwa what we can do pana pane zvekuti let us hanzi ngatimuwiridzirei mugomba kana tamuwiridzira kana akafa karopa rake harisisiri pamaoko pedu anenge angotsvonera mugomba mupi vamwe vakati aiwa manje kuti timufute timugomba amuitei ngatimutengesei hanzi ndopamakambvisa robo the garment that he had anditi ranga rakanaka ranga apa na baba vake ndokubva vari nyika muropa ndokunonyepa kuna baba u kuti joseph afa uraiwa u anditika apa pamutengesa to the ishumalite chandinofarira ndechekuti pavakamutengesa kwakanotengeswa akumana una kana dominance yagara paupenyu hwako soka kana favor yamwari yagara paura ina basa kuti location rahuru rakaita sei haina basa kuti position yakaita sei when the favor of the lord locates you it doesn't matter about the location ndokutorwa ndokunopinda mamapotifa mumba imomo zvakare he was the head of everything zvapotifa kunyange pakaita nyaya yemukadzi akada kuti aite tarnish the character of joseph but joseph refused tine vanhu here vanorefusa kuti kana afurirwa ongoti haa ngatiitei kana taiwa ini nangu ini zvekubira murungu aa makambani matinoshanda umo maturusi unoona maturusi akati saa kudai unoza moti amana ngatinonge magrinda haa chimani mikwawana grinda ngatine magrinda unoramba here kuti haa not me yakumana ini nangu kwete do we have such people like that right adaro joseph ndokutiza joseph ndokupomerwa ndokubva asungwa asungwa joseph ari mujeri still the favor of the lord was upon him vakomana unoberekwa mufamily isina kana chinhu vamwe vese vanopera kuita marombe asi wauite rombe when the favor of the lord is upon you vanopera kutizirwa nekutizira but iwewe you will be different from them tinokunamatira mweya wekungova different zviri kuitika mufamily be opposite of that kana zvikanzi hakuroorwe iwewe roorwa favor yamwari ngaikulokete ikupe murume anokuroora kana zvikadza mufe makatenga mota mufamily menyu favor yamwari ngaikulokete utengewo motikari imboita zvisati zvamboitwa mufamily menyu halleluya mweya iwoyo ngaubate mauri paunonamata i want to stand out i want to be on top i want to be different be that person amen haleluya ndokubva asungwa ari mujeri joseph ari musungwa nekuda kwemhosva yaapomerwa ndokubva achinoitwa futi eleader yevanhu vakasungwa vane mhosva kufanana naye zvinoita favor yamwari muri pasame kambani pamuri kushanda zvakafanana nyasha dzamwari ngadzikuita uve stand out tese tiri musouth africa tiri kupema tiri kutsvaga stand out do better than anybody else ndomwe yatoda kutsvaga isusu tenga imba isingakwanisa kutengeka muno tenga mota isingatengeke gara kusingagarike because you want to stand out ndoda kuencourage somebody mangwananano kuti mbovawo different from everybody else ngazvisiyane nevamwe vanhu ngavakuzive kuti baba ava vari vega ava ava stara yavo vari vega amen asi zvakaipa here nayasikana tingoitawo zvakasiyana nevamwe mabatira munoita baba vekumba madzisisi enyu ngavazive kuti haa kana vari mainini murume wavanomuda zvakaipa here izvozvo mukaenda kumba kwaamai guru mabatira vanhu chavana vava vakasiyana nedu hazvina kunaka here izvozvo stand out and do something better amen halleluya pakambani zikanwa nekungoita ingova unique so ka uniqueness excellence excel in what you do boss ngati kana usati wasvika anzwa kuti no there is somebody who is not here but you are doing the same job stand out stand up and be yourself haleluya ndino ndiri kubatsira here ramba mweya wejelasi wakabatwa nemadzikoma ajoseph ramba mweya wejelasi wakaipa mweya wejelasi unoita kuti usaappreciate the success of other people mweya wejelasi unokuita limit to speed up to your destiny ramba mweya wejelasi josefu achifamba achifamba achifamba kunyange vakamuitira jelasi ivo vakaramba variko vakanga vari but joseph aienda to the destiny vachikuitirai jelasi mai murozi excel enda muchienda dzikonzimiri when the jealous is there kubasa ramba uchienda munhu wamwari don't develop the same jealous that they have iwe ramba uchiita what is good you shall be rewarded for your goodness jealousy ichaonekwa kuti vane jealousy ndiava but iwewe continue to pursue doing what is right and stand out promotion will come to you hallelujah jealousy yakaipa because haukwanisewo kucelebrata the success if you do not celebrate the success of other people you will never be successful but when you learn to celebrate other people's success you shall learn to ah, kumanaka chandoza ndechekuti when you celebrate the success of other people zvinokubatsira kuti newe uvewo successful because uchatsvaka kuti chiri kuita kuti baba ava kana kuti amai ava vave successful chii then you continue newe ukuvewo successful mweya wejelasi ngaupere ramba kuita jealous yematestimonies evamwe vanhu we've got people with the testimonies in church but there are people that are jealousy vanotora testimony yemunhu voenda nayo kumba refuse to be those people ramba mweya iwoyo kuita jealous netestimony yemunhu kuti ndatenga mota woita jealous ndatenga imba woita jealous ndarorwa woita jealous ndachata woita jealous refuse the spirit of jealous kana pakapromotwa pabasa your chance will come your turn will come refuse to be a jealous person because when you become jealous you become bitter vanhu vane jealous vane bitterness munhu ane jealous anorwadziwa munhu ane bitterness hauna kwaunoenda Eh, you never go anywhere with your bitterness. Bozi ucharamba uchingorwadziwa chete. Vapfeka sutu nyowani, baba ava, baba ava. Vapfeka zuva vana vako, haanoshaina nekuda kupfekedza vana. Anongoti zati no vana vanopfeka iyi. Mweya ngaubve uyu vakomana. Kana mfundisi vakaparidza pano vakati ah, vakapa example kana kuti yekuti ah, deaconess pindura munhu otonzwa jealous. Dai ndiri ndadeedzwa namfundisi. Kurwadziwa kuti sei vazodeedza deaconess pindura. Dai vadeedza inini. Mweya iwoyo ramba. You go nowhere with that jealousy. kana ukagara panext nababa nama vakagara zvakanaka celebrate them don't be jealous of other people's marriages farwadziwe nekuda kwekuroorana nekuroorwa kwevamwe magarira vakaita iwewe celebrate and when you celebrate the spirit of celebration will come as well in your house vanhu vozokucelebrate avo mangwana halleluya mwari vachitiita zvakanaka amen

kana ukacelebrate wedding wachi wedding yemumwe munhu newewo you become uh, you wed one day unotochatawo toitawo white wedding because of celebration halleluya hey mwari da vatibatsira ndara time ichirere ndi hey, eh, time time time ndara time time time time handisikuda kuti ndipedze nguva ndoda kuti mudara muziva muchipedzisa panapa haleluya haleluya rega ndite ndichijamba zvimwe ndoda kuti ndiende pacharacter ndoda kuti ndiende pacharacter right before i go to the, to the, to the character do you know kuti if you want to be different you need to create a very good relationship with god amen if you want to be different semena vanonamata gadzirisa ukama hwako namwari Your top priority is to create a relationship with God. If you want to be. Mukatarisa vanhu vese ndikuda kutaura vanonamata vakabudirira mukavatarisa vanhu ivavo their relationship with God is so intact. Iwe unoita jealousy but unongonamata Sunday chete. Kune vanhu vanonamata from Sunday to Monday. Kune vanhu vanofasta from Sunday to Monday. Kune vanhu vanopa Hey, kandibate futi yoyi. ukagadzisa ukama hwako namwari you attract the things of god because kana usiri established in the kingdom you cannot experience the heavenly blessings amen now when you are established in the kingdom You have the capacity or you have the spirit or you have the ability to attract the blessings of God that are in the heavenly kingdom. Amen. Right? You always say, matter. be established in the kingdom. Now, can I write why established in the kingdom? Create an environment yekuti kana mwari vakakutarisa vanoona paine need blessing tinoda kuti tine tiri kupa mwari nhamo yekuropafadza nekuda kwezvinhu zvatinoita allow god to be flexible when he wants to bless you do not run away from the source like the prodigal son you know the prodigal son what he does is this akakumbira his portion from his father running away from the source of the blessing and he went away to pitch a tent on what god blessed him with akapiwa zvakapiwa nababa vake ndokuenda to a far country

haleluya handisi kuti ndakapiwa mota nhasi ndoita relax on the car that god has given me handisi kuti ndakapiwa mari nhasi ndoita relax on the money that god has given me today i don't want kuti ndakapiwa marriage ndoita relax on the marriage i want to move with god because i want to count my blessings one by one i can only count the blessings one by one when i move with god Let's create a relationship where we can move with God and be blessed always when God is ready to bless. Amen. ndinova ndiri kutaura naye here mangwandanangu ndinova ndiri kubatsira here let us create a relationship chakaita kuti uh, uh, uh, joseph avengwe nemazikoma ake it was the love that he had with his father let us love our god

Your husband must always tell you, I love you, baby, even when you are home. I love you, baby, even when you are driving. Ukangoona chete husband ichingoti kana usipo yoda kutaura tuma sweet nothings woziva kuti there is something wrong. Diwa kumba, diwa uri kubasa, diwa waenda kushopping. Mami Rose, diwa ikwese. Koti kana musiko chete kumba muri kubasa ndopamunoda kudiwa. Why? Ndide wantarisa kudai. I want to experience the love when you're looking at me in the house. Uzati baby soka. Mm, baby I love you. Shamari ndakakusarudza zva ndakaperera. Muudze kuti mai mwana ndakaperera. Baba mwana ndakaperera. Hallelujah. That love is what you want with God. Muudze Mwari kuti Mwari ndakaperera nemi. I love you endlessly. I love you to born. zvamunongotinyorera muchidudza zvese kuti baba madombo i love you to born the same with god love god to born halleluya halleluya relationship namfundisi wedu love your pastor munoziva kuti kune vanhu vekuti anorwadziwa namfundisi wake iye achiya kuchechi do you know that Ana amai vaziva vanhu vanorwadza namufundisi wavo. Ivo vachiuya kuchiitwa mufundisi iyeye. Chaari kuda kuti auya zonamatwa zviite nekuti akanzwa kuti mufundisi vepaBethesda vakakunamatira kunoita muchato. Chaari kuinga muchato hana basa namufundisi. I'm refusing that spirit yo. Huya kuchechi for you.

you don't even know kuti mfundisi vane airtime here you don't even know kuti mfundisi vadyei kumba kwavo havashande vamfundisi you don't know but iwewe chaunoita chekutira ndakaenda kuchechi ndakanamatirwa ndinowana murume you will never get a husband unless you celebrate the woman of god kune vari kutsvaka dzimba start to celebrate munhu wamwari

Azireka kuperera pamuromo. Let's do something for our pastor. Thank you, deaconess, for, for, for, for such a powerful thing that you want to do. Let's celebrate it. Ngativarakidze kuti mfundisi, we love you. Let's all celebrate our pastor. munhu wamwari kaita kuti mumba mako mugariki celebrate the pastor dzimba dzimwe dziri kunetsa ka vamwe makataura zvakaipa pamusoro pemunhu wamwari go and repent vamwe mabasa haasi kubatika because pane pamakambotaura zvakaipa pamusoro pemunhu wamwari go and repent musafarire kureva munhu wamwari musafarire kuti foni inoita easy kutora foni kuudza munhu wamwari makuhwa no wozoita sei nawo makuhwa kana wamuudza makuhwa iwayo kana vakaipa maisibanda unotofundiso vaite sei varivo leader wamadzimai kana baba ah, kana baba garira vakaipa mfundisi woita sei vari vadministrata vakasarudzwa namwari urida kuti paitei ipapo ngazvireke kuita easy kutora foni chofonera munhu wamwari chomudza makuwa ngazvireke kuita easy kwauri munhu wamwari kubva kumba kwako kutokwira taxi kuenda kumba kwemunhu wamwari kunotaura makuva no man come on ndozireke kuti haizi kuti mfundisi vanotadza kudzivina kuti mfundisi vane time yekuti vanotadza kurana nekuda kwemakuwa hako iwewe unotadza kunamatira vamwe vane kuda kwemakuwa hako because you want to deal with that ramba to be the bear of gossip ramba kutakura makuwa itya munhu ngaatye she can be a woman the same as us but we are different because she's a woman of god there's an anointing of god upon her life ramba kuita kunge wakafanana na mfundisi kaguwa kese kadiki diki mfundisi mazvinzwa here mfundisi manzwa here zvozoita sei madzimai ndokune nyaya kumadzimai uku ana baba vane makuwa iye madzimai iyemi tototya kutaura nyaya dzedu unototya ndara kutya kutaura nyaya yako uzoza tinoswera ita seizvai yafamba rambai madzimai ukaona une mweya wekuti nyaya yako yese uroda kuna mfundisi ndeyemakuwa imbozvibvunza kuti chii chiri pandiri inini sei ndichingofarira kuti anditaura namfundisi ndoda kutaura makuwa imboramba sei zviri kuitira izwi kureva mumwe munhu anonamata naye imbodzwa inai ndiudzei maisibanda munobhenefita chii imimi kuti munoreva zvakafanana natikonezimiri imi muchigara pasaidi nepasaidi muchiitaita session mese ah come on no mweya wamwari ngautibatsire mangwana mari ramba munoziva kuti po pane paanotaura kuti in church there is also a synagogue of satan ramba kuva sondo yasatan muchurch and unoziva kuti chii kana uri munhu wemakuwa ka i think mudhara ndakambostaura kana uri munhu wemakuwa so ukapinda muchechi unoona gurupu revanhu vemakuwa ndorunova unotractakana naro izvozvo tikatarisa vakapinda manje manje vasina mupinda kudhara ukatarisa kuti ndaapi mafanzi ake ndevo kana ari vemakuwa ndevemakuwawo rambai kutaura taura muchireva munhu wamwari muri vanhu vanonamata kusame church mweya wanga urambe wo urambe mweya woyo wekuti mese munonamata same church moreva munhu wamwari anowamunonamata pasi pake ah mweya wetsvina ngautame muvanhu ngauramba mweya uyu haleluya handizive sei ndangopa tsimbiriro ipapo but let us learn to respect munhu wamwari tinogona kufonanana navo tinogona kutaura navo tinogona kuti kana tapedza chechi toya togara pamakumbo pavapo but that does not make you a friend of a pastor hazvi kuite shamwari yamfundisi izvozvo pasina kuti ushamwari yamfundisika hazvi kupe right yekuti kana vakuaccepta kuti come into my life then you abuse the relationship yavari kucreata newe ivo vari kuti ndikucreata relationship nemwana wangu yoona munhu kuudza makuhwa to source out the, the, the gossip otozikana kuti ndoonozindoone ndiwe une information yese yemuchurch no ramba nezita rajesu Atirambei nezita raJesu. Padairei madzimai ipapo. Parambei ipapo. Ah, nine. Iyo nyaya yekuti kana una una una una leadership, una una una una leader we department, iwe uda kusta better. I think futhi zvakamboitaura iwe. Muzati kuna vanhu vasingateereri leadership. Kunyange ah inini inini manje ndotumemera bachi yangu inini. why do you despise the leadership yakasadzwa namwari for what good reason ngatirambe isusu amen muzita rajesu let's learn to respect each other let's learn to respect the position that god has given us let's learn to respect our pastor let's learn to respect every leader in the church akasarudzwa namwari let's learn to respect baba namai vanongouya kuchurch Let's learn to respect mwana wesangano nokuti mwari vakatiita a family we are one family we belong to one culture the jesus culture haleluya iwe uri mwana wani we unozikanwa nokuva out of the kingdom amen haleluya right rekanitaure nyaya yecarector panapa right the good character And the depth of your character determines the heart of your destiny. The depth of your character determines the height of your destiny. Do you know kuti kune vanhu vekuti mikana inopfuura nekuda kwekarakta yake kuti mati mukana muda kupa kunani kuna dhikonesi katuruza ha right mukana waita sei nekuda kwekarekta yechi joseph haana kurasa karekta yake kunyange akatengeswa nemadzikoma kunyange akapomerwa aka nemukadzi wapotifa haana kurasa he did not compromise his character do not compromise the character that you have ramba kuti acompromise because of a situation deny to compromise your character because of the circumstance ramba ramba munhu danga ari mumwe akapomerwa akanzi nemukadzi wapotifa uya tirare tese angani akashandisa that opportunity but he refused because of the character haleluya karekta yemunhu inokupa promotion kana kuti inokudhimota haleluya pabasa chaipo chaipo your character can make you to be promoted or demoted haleluya your character mumba chaimo chaimo inounza peace or fight your character paunogara inogona kuunza love or hate because of your character character yako yakaita sei semwana anonamata your character joseph akaona kuti akomana ndikangocompromise macarector chete ka then i arrest my destiny ndenda ndosunga kusumuka kwangu ndenda ndosunga upenyu hwangu kune vanhu vasingatye kuita chinhu because they don't care the character yavo ndeyekuti i don't care kana kanditi fokofu neniwo fokofu had that kind of character yekusanegotiata dara kune vanhu vasinganegotiate kune vanhu vasinganzwisise kuti kana pakaita problem iwo you want try to negotiate iye haasi kuda kunegotiate mm. as much as you want peace haasi kuda peace bcause kare yomdara to fok off mabasa newe

munoona munhu anonorara akafundumwara bcause mai vamutsura chete kuti ukuti ichi musikanzwa haachade kutaura namai vake totsamwira amai mwana uri benzi remwana kana ukadaro amen uri benzi rechi kuramba kutsurwa nomubereki wako uda kutsurwa nani naye amai mwana kana murume wenyu akati naye mai mwana inini mapfekere nyadi mafarire wototsamwira izvozvo kutofundumwarira izvozvo naye muda kuudzwa nekuti mapfekere nyadi mafarire ndiudzei mura mumwe achaziva achikuudza kuti nemwana mapfekero enyu handisi kumafarira haaite panze ndiwo handiani futa unoda kuta kuudze iwe wotofundumwara kutotsamwira izvozvo nai baba mwana kana muzimenyi akati baba mwana masoks amunopfeka dont musapfeke kairi kairi ngopfeka kamwe chete nekuti ane kamweya kaanobu nai muda kuudzwana nekuti masoks enyu ari kunhuwa kana mudzimai akuudza imimi muda kuudzwa nani kana maramba imimi ah, ngatoziva nechokwadi kana eh? soksi kungoribvisa mai vandoti baba mwana ndachikumbira muise nechekudhoo baba vanotsamwira chete kuti ndadzibvisa soksi umise kudhoo ndozvasikana izvozvo izvi ndozvasikana unowana respect aita respect papiko paashaya respect angoti baba bvisai socks ka muise nechekuto pane kamwe yakari pano karekta yoramba kudzidzisika uchazoti manje waenda washanya wadzidza kune vanhu vakangojara kuti akasvika panzi pada kubvisa bhutsu unoona uchingosuduruka wani wani bcause uramba kudzidzisika kupi kumba Charity begins at home. Character build. Kaivaka ka character yemunhu. Kana mfundisi vakati uyai nedzegumi panapa. Umwe munhu anoti ah, anzwanzi vatanga. Eh, vatotanga zvemari kazhinji. Character yako inokubvisa pedyo naMwari. Character yako inokubvisa pedyo nemablessings aMwari. Build a character yekuti inoattracta zvinhu mulife mako. Hallelujah. Hallelujah. Ndichipedza, boss time dala. Anotoda kupedza nguva yakawanda. character The last thing, submission. Submission ndobva ndagara pasi. Ndaranda kutopedza. submission nai pavanodza kuti chinonzi submission chii mazuva akusisina mudhara wese kana muri mumba submission i50 50 mai vanenge vachiti inini no murume achiti wo kana iri no kwauri neno ise no kusvika imba yaita sei zvayo yaparara musafungudzira kuti maproblems amamumba ari kuparadza dzimba dzamazuva ano chino one just to submit submission chete unoona ngori kudzvanyirirwa munhu ukamuti ukataura nyaya yesubmission ka munhu anoona ngari kuita sei zvake maindiudzei imimi kuti maisibanda muna baba sibanda nditi am great baba sibanda kavaona is such a gentleman ndiudzei maisibanda kuti baba sibanda vanongoti maisibanda mari yandiri kutambirai vachikumbirawo kuti tiseve maybe a thousand a month nai nai saamai munoita sei do you speak like imimi muda kuti tiseve thousand muchona mari chazokwana uma mari chapanapa haisi kutombokwana inandaka na hembe pandiri panapa asi muda kuti tiseve thousand a month baba vari kuziva mari kuti kana tikaseva thousand we are saving toward something that we want to achieve in life as a couple but mai nenyaya yekuti hamuna submission whatever murume chaataura muda kutowana word rekutaura we have got such kind of women vekuti baba pavanotaura iye haarege kuwana chekutaura ipapo there is always something to say chiri and more specially chinenge chiri negative mdhara iwe wauya with a positive idea inodzoka yanege motonetsana nenyaya yangu yana yawafungawo uri kumba kuti mai mwana ndafunga kuti timbosevhisa motikari dzeduagarira imine motikari dzakawanda ndati mai gara timbosevhisa motikari dzedu kuti dzisafe ife kutoti kana tichida kunohodha zvinhu zvedu zvinenge zviri right vauya vavagarura vaine idea iri positive Panapa ndechekuwesta mari chete. Vamagarira munhu ari kuda kugadzisa zvinhu zvefamily yake. Asi paita mukadzi asiri kuda kusubmita. Nai chinopera chakuitika chii apa? Vamagarira vacharamwa kana varamwa maane fight mumba. Ndopaona murume wekuti kana akatambira mari yake hachaya naye kumba. kana vari vayo havachaya nayo kumba apfuura nekumashopu aonopa kachipa chingwa ngotenga uchingwa yena chokumba kana iri manje nyaya here ndo inozonetsa manje bcoz pakubuda yakawanda parenda apo ndopakunetsa kana kana pakashaya anosubmita baba hazvinee kuti mai ndo vanosubmita chete nemiwo baba learn to listen to your wife Mabamana, ndaona kuti pano tagarisa panapa. Ngatichinjei tichagawo imba hombe, titengewo property. Oh, wafunga kuda kufamba famba. Ndozama jara zvokungotama tama muchiuraya zvinhu. Mai mwana sava funga ndechekuti tiite property. submission muchechi kana pakasarudzwa leadership yemuchechi submit kana pane urongwa huripo hunoda kuitwa muchechi hwedepartment submit and do according to the plan yeleadership ye yacho yakaswana mwari papa oh, vanogona vada kuti wednesday kusegroup havatifungire isusu isusu manje havatifungire ivo chendovatangozvifungira ina ndiende kusegu kwacho ko nhai mukaisa musoro pamwe chete mukataura zvakanaka maenda kusogroup ikoko munoti kuno kuleadership mawednesdays haaite nenyaya yekuti chakati ngationesane tione kuti toita rini nai zvinoita sei ko kungovawo opposite zvaka zvinombofamba sei kungova negative so eh, hanzi tisare kumeeting ipapapa itani nzara isina kuenda kumba fundisi vadedzi kungosabmita wosara zvorongwa zvorongwa moenda kumba zvinombofamba sei mwari ngavatibatsire mangwana nani we need to bring a difference muupenyu hwedu we need to be on the top of the game we need to become the greatest amen from rejection joseph he ended up a prime minister

mwari vachitibatsira mangwananani muzita rajesu aleluya aitwa zvakanaka muzita rajesu as i'm going to give to the elder when we are going to give let's give cheerfully usape because your hand can stretch and give ipa because your heart

But when the blessings is coming, he does not. Aha. Who? Ari kunzwika here apa? Toda kupa pamberi paMwari. Okay? Toda kuita sei? We want to give. Patinzwa mwoyo wako kuti chandiri kupa is it enough to appreciate the love that God has for me? uri kupa according to the measure of love uri kupa according to the measure of how you see how god how big god is neka when youare coming to give uri kupa with the measure of how big your god is or how you see your god naika so kana wakuya kuzopa upe nemutoo wokuziva kuti mwari wangu muhombe zvakadii muupenyu hwangu mwari wangu ari kushanda zvemutoo wakadii muupenyu hwangu mwari wangu ndiri kutarisira mablessings akadii muupenyu hwangu muzita rajesu halleluya let's clap our hands as i'm welcoming my elder to come and close for us haleluya regai tiombere maoko tichitenda baba madomu yabvuma kushandiswa what a powerful teaching he heard today haleluya haleluya regai ndikumbire chechi tisvike patinongosumuka tinamate mangwanani ano ndinofungidzira kuti shoko ravataura pakati penu rinoda riri kuda richasumudza mumwe munhu kune mumwe munhu anofanira kuburitswa paari mangwanani ano